Tēnei ka whakaaro rangi ka noho kāti rā te whakakeke noa. He rua nei ako ringa te tuki te tā heke te kāu nā te mata ariki o te wai. Te āki kau ana mai tēnā te whare whanaunga tangata o Hinemataroa. Pēhea rā nā māhana a Tāneatua ko te ao uru ki Kānihi ki Ohora. Ka riro te karanga ki te rewa tū kei runga te papa Tāhuaroa te taonga e tuku iho. E te iwi nau mai. Nau mai ki a Reo Rangahau ki a Tumeke FM, i roto i nā āhuatanga o tēnei wāhanga o te tau, kua hīkoi kaha atu nei tātou ki roto o te takurua. E ai rā ki te kōrero nē Raekahi, kei te hara mai te makariri me te mātao ki a tātou katoa ka pai kē. Ne? Ana ko tā tātou manuhiri i tēnei rā, ko Merenia, uh, ko ia te kaihautū, mō te kaupapa nei korehāhā whakahau. Nau mai tātou ki tēnei hōtaka o reo rangahau. E kore e mutu ēkahi tātou merenia te tangi ki o tātou mate, kua tukuna atu rātou ki roto, kua taupae atu rātou ki Tuaotewarau, ngā kanohi teuranga o te rā. Kua ngaro atu rā rātou i te rā nei. Nō reira e te iwi, koinei mātou i roto i tō tātou hōtaka, e rapu ana i te whakaaro, e titiro ana ki te kupu, ki ngā kupu e rua nei, reo rangahau. Nō reira, ka nui taku mihi. O Tumeke FM o mātou, Tumeke FM, Sun FM, Merenia, ā, māua rā ko Kahi. Ētahi tāima pā mai ai te mokemoke ki a māua. Karekau hoki he mea haramai ki te kōrero ki a māua, he kore take nō wā māua mahi. Mea mai a Kahi ki au, E Tai, he aha, kei tū ana tētahi wahine ataahua? Ū! He aha te mahi a tēnā wahine? Aua. Enari, kitea tau he ataahua. Ooh, koe na tonu te timatanga o te kupu, ne? Ko kitea tonu koe he wahine ataahua, ne ra kai? Ko te pui rakau kare he paina. ah. eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ah, na hoki ake, hoki ake, hoki ake. Ka kitea na koe te tahi mea ataahua, ka mea ka huu, he hara tenei kaupapa. Merenia i roto i nā rua Toru marama nei, ka haramai māua ko Kahi Matau ki tā mātou kaupapa o te reo rangahau, nē. Ka, ka kite atu au nā, nā kaimahi waho i te tari o te, e taki kuhu ana i a rātou taputapu me o rātou kākahu nāherehere, taki kōrerorero ana, wā rātou pātara wai. Ka tahi au ka hīkoi atu ka mea tau, he aha wā koutou mahi? Oh, Ko mātou a Korehāhā Whakahau, ko tā mātou mahi he patu i te kararehe nei i te paihamu. Ū, ā, ka koikoi aku kanohi. Me atau, tino mōhio ana au ki tēnā kaupapa. Koinā te kaupapa whāia e mātou, i a mātou e tamariki ana, te puhipuhitia, te patupaihamu, te whai poaka, te mahi kai. Ana, ko tēnā kararehe, e, nō nā tau 1970, e, 1980, ka kaha te hīkoi mai a tēnā kararehe ki roto i o tātau nāhere. Nō reira, e whakaae ana au ki tēnā kaupapa, Ka tahi au ka mea, Kohi kai te whakahaere i a koutou? O, he wahine ataahua kai konei. U, hora mai au, mea tou ki a Kai, Kai, mea au koe te kite i te wahine ataahua ra, hei, hei kaikōrero matau, ana, kua tae mai koe i tēnei ra. Ko tēnei mea hoki ko te reo rangahau, ko tāna mahi, ka titiro, ka whakarongo ki te kōrero ātaahua. Ka mutu ka titiro atu ki te kaikōrero, ka mutu ka mea, ā, ā, ka whai pāna wērā kōrero ki roto i a reo rangahau. Nō reira nau mai. Koi tēnei wahine a Merenia. tēnā koe, Na, uh, otirā tēnā tātou katoa, o koutou o Tūmeke, uh, e mihi ana ki a koutou, otirā koutou o Nai Taringa. Uh, ko ai tēnei, uh, he manu hou tēnei, ka rere i te uh, kōhanga o te whare o Tōroa, ko Ngāti Hokopū te hapu, uh, ko Hudson taku uh, ingoa whānau, uh, i rere atu au uh, i tēnei wāhi o Whakatāne, i ahau e mutu ana te kura ki Trident, ki te kura o te Paro hoki, uh, i rere atu ki te upoko o te ika, Hei reira, ā, ako ai ki te ā, Whare Wānanga o Wikitōria, ā, peka atu ā, ki Ōtaki, ki Te Wānanga o Raukawa, ā, nā tēnei mahi o Korehāhā Whakahau i hoki ai au ki te wā kainga tau ai ā, ki konei mātou ko taku whānau. Ā, he hari, he koa i roto i tēnā, i te mea kua roa taku wā nei e hiahia ana ki te hoki ki te kāinga. Nō reira, ko tēnei te kaupapa i karanga ana mai ki au. Uh, e hara i au i te kai hautu, tono tono noiho. Engari, um, ko taku mahi he comms me te engagement advisor mo te kaupapa ko Macau tērā te wahine a Tāhue, e, te kai hautu o te kaupapa nei. Uh, hui, uh, koera taku mahi, koera taku um, Tūranga i tēnei kaupapa, i tēnei rangi. Te ingoa nā Hudson, he ingoa nui tēnā ki roto o tēnā marae o Wairaka. Kōrero mai mō te āhua i pakeke mai ai koe i roto i te taha i tō marae, i roto rā o te mānuka tūtahi nei. Ai, Pēhea me tō kura ki tō kura ki Trident? He pai tonu kia rono mai, No, ko, ko ēnei kura, he kura noa iho, ēnari, titiro i ngā hua o aua kura nei. Āe, otirā pea me tīmata i te mihi ki taku whākēkē, ā, ko Sue Fenton tēnā, nāna ahau i poipoi. Nō reira, um, tērā pea ehara noa i ōna kura, engari ko tāna um, nākau nui uh, ki ngā tangata katoa, otirā mā, māua ko taku tuahine, taku tuakana, um, Ai, koira pea. I poipoi au, engari, ai, i, i tupu au tata ki te, um, te, ki te whare o tōra, koira te pāi, um, te pā harakeke, i tupu ai au. Um, ai, he pai rawe, pai rawe taku whakatupuranga i tēnei wahi. Uh, te kura o te pāroa hoki, tētahi uh, kura tāhua, i haere ai au. Ka mutu, e, i roto i era tau e rua, nera e kahi, I riro i a Te Pāroa a Kura Kaupapa te te kapa haka mo nā kura tuatahi o te motu. Ne ra? I haere katoa tātau ki te mātaki. Ana ka riro i a Te Pāroa, i Kirikiri-rua tēra. I roto hoki i te, oh, nā mokopuna katoa, nā mokopuna katoa. Engari ko tēnei kainā Te Pāroa, ne? Pāroa, Ko mea ko Taiwhakaea me ōna honona katoa, ko tētahi kuia haramai ai ki te kōrero ki te reo rangahau nei, ko Georgina Maxwell, ne? mō ana tuhituhi mō te kāina nei a, a Taiwhakaea. Nā, koinā tētahi mahi rangahau nui e merengia ki te Ka kite koe inā pukapuka a te kuia nei, a, a, a Georgina Manatuhituhi mō Taiwhakaea, me te kāinga o Taiwhakaea, tōna tikana me pērā katoa o tātou marae. Ne? Mm. Whakatauira i ērā kōrero, hai kōrero i te mm. inā kōrero, kia kore ai e naro. Mm. Enari e hoki mai tātou, hoki mai tātou ki tō kaupapa. Ā, he aha tō mahi ināianei? And ko wai a Korehāhā whakahau? Koia, kua kōrerotia taku tūranga i kō, engari ko te kaupapa o Korehāhā whakahau, ko te kōrero kei runga pea ki te whakakorengia nā Paehamu mai i te. Whenua i Wanganui a te awa o Whakatāne, a te moana o Toi, me te uh, wahapū o Ohiwa, e rā whenua a uh, whā tata ki te rima mano uh, o te whenua. Heketea, uh, ne? Heketea, ai. Uh, ka whakakoringia nā Paihamu mai taua whenua katoa. Uh, Na, ko te take pērā te ahua o te whenua, a kāre nā Pouhamu te paku rata i te awa, i te māku o, o rātou kiri, nō reira he um, ārai pea uh, i, i tēnei whenua nā, nā, nā, uh, nā awa, nā moana e rā momo. So, uh, ai, ko koe, koe rā te kaupapa kei runga, hioi, uh, ko te uh, rahurahu kei raro pea, kei, ko tēnei mō tātou o Ngāti Awa ki te tū hei kaitiaki i runga i tō tātou Ā whenua, ā, koirā te kaupapa matua e whakahaere ana, ā, ko tēnei te āhua i tēnei wā, koinei tētahi mata o tēnā, ko te, ki te aro ki te pa, ā, paihamu, hoi, kei tua ai o tēnā, he taha whānau, he taha wairua, he taha tinana, he taha, ā, hāpori ki tēnei mahi, ā, mō, mō mātou, mō tātou o Ngāti Awa, ā, ki te whakapakari ērā pukenga, ki te tū pakari hei, hei kaitiaki. Pai tēnā kaupapa, he ataahua tēnā kaupapa, ka mutu mm. he hohonu, mm. ka mutu he tūhono tēnā kaupapa huri i te motu, ne? Mm. Kai te mōhio hoki tātou, kai te pakanga, mm. uh, tātou katoa, uh, me pēhea rā e kahi whakakore atu ai, tēnā kararehe, ne? Mm. Ko tana mahi hoki e te iwi, he kai i nā rau rākau, mm. ā, i runga i nā rākau Māori, mm. ka mutu, ka kaina anō e wēnā momo kararehe nā hua o te whenua, oh. ā, ka mutu ka kaina anō hoki nā kuao manu, mm -hmm. ne? Nā mm. kuao manu. Ka mutu ka patua haere hiaia ētahi atu kararehe, e kia riro i a ia te wāhanga mō taua poraka whenua rā. Kei te maumahara ahau i a au e mahi pai hamu ana i roto i nā tau 1970, whakamutunā o 70, 80. I tērā wā he kati, ne, ana ko te kati e kōrero ne au ko te, ko nā mea kati pēnei te claw nei, ne, mm. koirā nā kati, mm. me te, me te cyanide, ne, mm. ka mutu i tērā wā e Merenia, ka whakatakoto ana ko i te cyanide, te paihana rā, mm. te paitinira, mm. ne ke atu i te rua te kau ke, te paihamu e takoto ana, mm. ne? O Whatike he tuara ki te tīhore mm. i ēnā momo kararehe. Ka mutu ka waiho ko ina kararehe rā mo te kotahi rā, ne? Kia mārō nā tinana ka tahi anō koe ka tīhore. Eh, kai te mahara ahau, eh, ka tai atu au ki aku rārangi tīhore. Pai amu, te rima karaka i te ata. Eh, toru karaka rānu i te hai hai, kua mutu te tīhore. Pēnei tonu i te, te kuti kuti, hipi nei, ne? Kai te piko tō tuara ā, tae noa i te ahiahi. Ka mutu, ka ko nā wāhi e, e mate nei te paihamu, kai runa kei te matamata o nā, nā hiwi katoa, nā puke e haere ana. Ko koutou rā, kai te mahi i te mahi nei. Nā wai i whakatū te kaupapa nei? Nō muri mai anō a tātou, Ngāi Māori, otirā tātou o Ngāti Awa kua Kua mahi ia te mahi a te kaitiaki, ā, nō muri mai anō engari, ā, kei te kimikimi, ā, ēnei whāinga hei ara ki te, ā, poipoi, ki te, ā, puāwai ērā pūkenga i roto, ā, ki te tū, ā, kaha ai hei, hei kaitiaki, nō reira, mai ngā mahi o ngā matua tīpuna i tēnei momo o te kaitiaki, o te kaitiakitanga ki te tiaki i te taiao, ā, e mōhio pai ana ma, tātou katoa i tēnā, te painga o tēnā, engari i tēnei ao hurihuri, kua auaua katoa ki te, ā, whakatinanahia aua hiahia mō te taiao, nō reira, Ko tēnei tētahi whāinga ki te whai rauemi, whai pūtia, whai huarahi mō nā whakatupuranga ki te whaia nā mahi a te kaitiaki. Nā reira, koirā tētahi momo whāinga ki te whakatinanahia nā mahi o nā matua tūpuna. So, koirā te tīmatanga pea. Tau aua hiahia kua heke mai ana i te tātai whakapapa. Heoi, Nā, nā Te Runanga o Ngāti Ao nei i, i, i kitia tētahi tēnei whāinga i te Predator Free 2050. Ko ia tētahi tirohanga o te kāwanatanga i tēnei wā, ki te whakakoringia nā, um, nā Paihamu, nā Kiore,

Ana ia, pēnei hoki tana kōrero, tērā re ana, ne? Mm. E, eh, tama mōmō noho i te whāngai wēnā ana, e, eh, tama whakakore i ātu wēnā. ah, enari, e, eh, hoki ake ki tō kupu kaitiakitanga. Ai. Tino kupu tēnā, tino mm. kupu. E, kia hoki ake au roto i nā tau nei, ka te tau ko tahi mano i warau uh, iwa te kaumatahi. Ka uru mai te, te reipa, Ko te tuarima tērā o tā rātou urutana mai hei kāwanatanga. Mm -hmm. Ko tētahi o nā kaupapa i whaka, whakatūhia rātou mō te taha kaitiaki. Mm. Ka whakatūhia rātou, ka whakaratia rātou e kahi te Resource Management Act. Mm -hmm. ne? Mm -hmm. Ka mutu, i te marama, i te marama o Paina Whāwha te tau 1991, ka whakare rātou taua whakaaro nei. te tūmanako, kia whakaaratia te, te pire, te ture nei, Resource Management Act, hei, hei titiro kaha ki te ora o te whenua, mm. mena kai te tika, te whakaora i te whenua. Mm. ko tētahi wāhanga o taua pire rā, ko te purposes and principles, ne? Ana i reira, ka tuku e te kāwanatana, tana pānui ki waho ki nā iwi. Mm. Uh, tēnā, e, tuhia mai he kōrero. Whakamāramahia mai he kōrero, e kōrero ana koutou, mō tēnei pire, he aha ōna hua ki a koutou te iwi Māori. Nā, kai te maumahara tonu ahau i te kunena ki Pūrehu Roa au e mahi ana i tērā wā. Ū, au te, au te takata i tērā wā, e kai, kia mōhio mai e koe. Nā, Ka tae mai te kōrero a, a tētahi o mātou pakeke, tama nīkora ki a au. Ka mea mai ki a ahau, a, e tai, e, o kai te pēhea koe, mea tau, o kai te paira, a, he aha. E, kua whakaputa e, e te kāwanatana he pire, kai roto tonu i wōna tuhituhi e haere ana. Enari kai te pātai rātou ki a tātou ki te iwi, ki a Tūhuera, ara atu, ara atu. He aha ētahi e, kōrero hai kuhu atu ki roto i te pire nei? Ah, ka mea tau, ana māku e ha, a koe rara tō mahi he tuhi mai he kōrero mā tātau. Nā te waiho mai e koro. Ka noho au ka whakaaro, he aha rā, ana hei katahi au ka ki atu i taku hēkere tari i te rawa, tēnā tikina atu te, te pirene, Resource Management Act nei, kia tirohia atu he aha tōna pūtake. Nei reira e whakapapa rana i nā kaupapa hāngai ki te āhua o te titiro i te taiao, ne? te pūtaiao, me nā āhuatanga. Ana ka kite au i te wāhanga tuarua, ana kai reira tētahi kōrero e kī mai ana, tuhia mai he kōrero Ina oti mai tō tuhi mai he kōrero kia whakauruhia ki roto i te pire nei hei ārahi i a mātou te Kāwanatanga, engari hei kupu kōrero mā koutou ko te iwi i roto i wā koutou mahi, tiaki te whenua, o tiaki te taiao. Ka tuhia atu au te kōrero, nā, i tērā wā, o taku ronokōrero, ā, ā, neke atu i te 1500 nā tuhituhi i tae atu, e kī atu ki te Karauna, e hē, anei kē, anei kē te huarahi e te huarahi. Ko te tuhituhi i tuhi e hau ko te ingoa o kaitiakitanga. Mm. Ka whakamāramahia e hau he aha te kaitiakitana, te kaupapa o kaitiakitana. Nā, kai te kite ko i taua kupuna i roto i tō, mm. i tō tuhituhi. Mm. Ana, eh, ki te titiro koe ki roto i te wāhanga te tuku i te reo. Kai rēra e kī ana, toitū te huarahi kaitiakitanga, ne? Ara, kai, ana kai roto i te wahanga kakarikina, mm -hmm. ara kai kona ana. Ne? Ana ka kite koe, na i tipu mai tēnā kupu i tērā tau, i ērā tau. Mm -hmm. Ka mutu, kai te mōhio hoki tātou, ehara tēnei kaupapa kaitiakitanga na tātou noe hui hanga. Kua oti mai, kua, kua whakaaro no atutia, ana koina tā koutou mai. a Korehāhā whakahau. He, kua noho koutou hai kaitiakina. Nā, i roto i taua tuhituhi rā, ka tuhi atau e tahi kōrero. E rua nā tuhituhi tiki nei rā e te kāwanatanga. Ko tā Nani, ko Manhanac, no roto nāti te ata o te, te moana o Manukau, ā, me tāku. Nā ka uru atu, nā kai rēra e ki ana, kai tiakitanga. Nā, hoki atu ki a koe Merenia. E, te ingoa me te, te tohu kai runga i tō kākahuna. Ā, nā, ko, ko tō kōrero mai ki ahau, he pohutu kawa. Mm. He aha te, he aha te, te ahua o tēnā? Kia ora, well, ka mihi ka tika ka, ki a Koro Kei, uh, te rangatira nā, nāna i... Um, kei, kei Mereto. Ai, kei ai. Mereto.
Ai, nāna i, um, i kōhā mai, Tēnei te ingoa me te tohu nei o te Pōhutukawa hei arahi, arahi mā mātou. Ko Korehāhā whakahau e ai ki tāna whakamāramatanga, ko te eradication imperative. Mm. Mēnā kāre koe i te mārama i te reo e rua rā, tēnei hoki ahau. um, engari, koe rā tāna uh, kōrero mai, ko kore hāhā whakahau, ko te, te rā ki te whakakorengia a, enei, a, te paihamu i te tuatahi, a, a, ka tiro whanui a, a tōna wā. Hoi, a, ko tāna, a, ko te tirohanga i, i whakaritia e, e ia i mua i a tātou ki te aro a, ki te pōhutukawa. A, ko taua taonga rangatira, te rākau rangatira rā, a, ka, ka riro pea ki te hiakai o te pae hamu. Ā, ka kai ā, nā pae hamu ā, i aua putiputi rā o te pōhutukawa, ā, ā, kua, kua matemate haere ā, te pōhutukawa i, i, i Aotearoa. Heoi, ā, ki Ōhope, ki Ōhiwa, ā, ki nā wāhi nei i, i roto i tēnei ā, tuwhenua o te kaupapa nei, ā, E ora tonu ana nā Pōhutukawa, nā Nāhere Pōhutukawa taketake. Nō reira, he taonga tuku iho, he taonga koiora, nō reira, nā tēnei mahi ki te whakakorengia nā Paehamu i nā tau e rima nei, ka kite pea, ka kite i te, uh, i te oranga uh, o taua, o tēnei uh, rākau rangatira nei ko te Pūhutikawa, me era atu uh, taonga hoki o te nāhiri o te mm. taiao. Mm. E, ka ki te tātou e te iwi, mai tēnei kupu kore hāhā whakahau, ne? Mm. Ka tipu ake i te koroua nei i a te kei merito, nā he mm. tau, he tau ki au te rā, mm. te rā koroua ki te whakamārama, ki te kōrero, E, ki te kōrero i nā kōrero tuku iho, tae atu ki ki te kōrero Pākehā. Ō, mm. ka kōrero Pākehā ana a te kei merete, ō, tohuna, tohuna rawa. Ko te reo o tērā koroua he reo mōteatea, ne? Mm. He reo karangatana ka mutu, he, e, ka rongotono koe i te mākohakoha, ne? I te mākohakoha i roto i tana reo kōrero, ne? Ana, kia ata whakarono koe, kua kite atu koe i nā taonga e tuku mai ana i roto i tana reo mākohakoha. Ka mutu he hinengaro titiro ki te tangata. Nā, kei te titiro atu au tēnā ingoa kore haha. Ko te, ko te kupu nei kore, ne? Uh, he, he kupu nui tēnei ki roto i a tātou te iwi Māori. Mai te kore ki te awatea, ne? Oh, mai te pō ki te kore ki te awatea, ne? Ana, Ē, koina, ē, ko te kupu whai muri i a ia ko te hāhā. E te iwi, koina tētahi kupu nui rawa atu kei roto i a tātou te iwi Māori, nē. Ē, ko te hā o te tangata, ko te hā o te rākau. Ē, kei tua noa atu te hā i te āhua o te wairua, nē, o te mauri, nē. Ka kore ana te hā, kua kore e ora te mauri, kua kore e ora te mana, te tikanga, nē. Ana, koira. Koira te āhua o tērā kupu, ē, he rapu i te oranga tonu tana e whai wā ai te kupu nei te hā ki roto i wā tātau mai. Kei te maumahara ahau i roto i nā tau nei merenīa ka, ka kōrero, ā, nā, nā pākeke ka kī mai ki ahau, Ā, ko tēnā taonga e kōrerohia ana e koe, e rangahautia ana e koe, kia mau te hā. ara, ne. Mm. Ana koina te ahua e, e kahi kia mau te hā. E, I tērā wā ka whakaro he hā hoki te tikana o tērā kōrero te hā. Ana, kua tiki nā atu e te korouana, ana, e te kei merito, te kupu nei te hā, a, katahi ka tika. E, e kia mau ai te hā o te tinana o te taiao ki roto i ngā taonga e tiakina nā e koutou katoa. Nā, ko te kupu tuarua, whakahau, ā, he hāngai tono tēnā kupu ki te whakahau, whakatinana, whakaora, manaaki, ne, whakaritena, ne. Ka mutu, koirā hoki nā kupu whakaari e, e, i roto i ēnei mai, ne. E, Kei te, kei te mahara ake i te tau 1899, ka noho te poropiti Māori rā te Kōti i Ariki Rangi te tūruki, nē, ā, ki runga o te motu, ki roto i te motu o te takutai moana o Ōhiwa, nē. Kei reira tētahi motu ko, ā, Hokianga te ingoa. Kāre e mihi koina anō tētahi o nā motu ka tirohia e koutou, ā, mō te kararehe nei me te paihamu. I reira ka puta tana kupu whakaari, ne, na, he whakahau. Ko te kupu, ko te kupu whakahau, um, he, ko te kupu whakaari, he kupu whakahau, ne. Ko nā mahi e mahi nā koutou, ko nā mahi kei te whakaoratia koutou, e ora ai te whenua, e whakahoki mai i te hā o te whenua, katahi ka whakahau i a koutou kia kaha te mahi, nera, o kia kaha te, te rapu, i te whakakore atu i tēnei kararehe hei oranga tonutanga mo te iwi Māori. Ne? Um, ah, mo, te, mo te motu. Um, nā, e, e kōrero rāu mo te kōti ariki rangi te turuki. Nā, ka puta tana kōrero, kei roto i te taha waku tuhituhi. Māku e tuku atu nā tuhituhi nei e, ki a koe. Kei rira te kōrero e ki ana a te kōti ariki rangi. Um, i muri i ahau, ne? Uh, ko te, mā te ture, te ture e āki, ne? Nā, ko tērā kōrero, i kōrerotia ia ki runga o Hokianga mō. Nā, koirā tana mai, he whakahau tono kia aro, kia whakahautia te ture hai whakatika i te ture, ne? Koirā te tikana o tana kōrero, ana, koina a Korehāhā, whakahau. E, te mea pai anō ki a au o tēnā uh, karangatanga, ingoa nā, he ingoa hou, ne. Ehara i te ingoa e mōhiotia ana, mm. ne. E, mahara au te wā i kite au, kore haha whakahau. Mm. Ā, nā, te mōhiotana, mm. he, he, he ukui atu i te paihamu, ka tika hoki, ne. Mm. Ka tika tēnā kōrero. Um, I hia nā kaimahi kei roto i tō rōpū, nō hea mm. rātou? Uh, I tēnei wā, ko te tekau mā whā o mātou, uh, ko te nuinga he iwi Māori, uh, anō ko te nuinga nō nā tiawa nei. Mm. Uh, ko, ko mātou te tekau mā whā rā, uh, nā kaimahi, nā kaiarahi, uh, pēnei nā he comms and engagement, uh, mena admin hoki, e, e, e noho ana i te um, ruruhau o te runanga o Ngāti Awa. Ah, mm. ah. Ka mutu, kai te pēhea o rātou whakaaro e mahi nei rātou i roto i tēnei kaupapa korehāhā whakahau? Oh, he, uh, katahi anō ka tīmata pia, wai tīmata i te mutunga o, uh, o tērā tau, uh, nō reira, ā, ko ēnei marama e whitu pea, ā, kua pakari rawa atu rātou, mātou hoki, ā, ki tēnei momo mahi, ā, ko te aronga o, o te kaupapa nei ki te whakapakari i te kaimahi, ki te whakapakari uh, i nā, um, ai, nā, nā pūkenga uh, me nā āhuatanga o te tangata kia tū, kia tū kaha. Um, Nō reira, āe, kua, kua tere pakari, engari i āta haere mātou ki te um, whakatōngia nā mātāpono, ki te whakatōngia te ahurea pai o tēnei kaupapa. Uh, nō reira, uh, i tēnei wā e kitia uh, nā hua o aua mahi, uh, nā, e kitia te whanaungatanga i waenganui i a mātou, uh, te Aroha ki te kaupapa, and koirā pea mēnā ka whakatere i taua wā, ērā te tīmatanga rā, ā, ka kore koe e kitea ērā te hohonu ā, o te aroha ki tēnei kaupapa, otirā, te aroha ki waenganui i a mātou. Nā reira. Ko Āe. tētahi o nā tēnō pātai, pātai hea e nā tāngata, he aha te taima tīmata o nā tāngata mahi paihamu i te ata? Oh, pēnā i a mātou katoa, ko te haurua mai te waru. Oh, ne, oh. E, tama. Ki te rima karaka. Ia moe au, moe merenia. Wai a mai taku i rā mutu ki au, rua toki. Mm. Mea mai ki au, ako, hea tō mahi a te mea te mea, hea, hea, mm. hae. He rārangi pai hamu tāku. Ah, oh. ah. E kai te wae te ano, kai ka mea tau, rima karakai te ata. Hai. ka tai atu au ki raro i te puke o raorao rā tatari atu ai i a koe. Mōhio koe, tae atu au i te rima karaka. Kāre anō te, te tangata patupaihamu nei i tae mai. Ka titiro au taku taima, rima karaka, kai te pōuri tono, tiro au ki taku kuri, a, herehere nā pūtu. Ka mea tau, e mōhio au kei a tana, tana rārangi e takoto ana. Ka piki au. Tīhore haere i a tau nā paihamu, a, tainua ki te, ki runga i te iwi. Ā, nō te tekau karaka te tangata i tae mai. Te, tōna piki hare mai te iwi, ka rongo au, e tīwaha mai ana ki au. Ā, kai ea koe? Ā, tā, ko tata mutu kē i au o Paihamu. Ā, kia utuhia koe ka, ka, ka karanga mai au ki haere atu au te tiki i waku moni. Ā, ia mātou e mahi Paihamu ana, Merenia. Mm. Koe rake te tāma tīmata. Ai. Ne? Ka mutu, ko wō mātou kaka, ō, he, he kākahu karukaru noa iho. Nō te mea hoki, ko tērā kararehe ko te paihamu, nē. Ka kore ana koe e, e kuhu i nā kaka tika, e, kai tēnā kararehe nā momo mate katoa, nē. Mm. Mm-hmm. Ka harehare katoa o waewae, ā, nā te mea kei te pupuri koe i te paihamu, i waenganui o waewae ka tīhore, nē. Mm-hmm. Um, ka motu ana tētahi wāhanga o tō kiri, mm. ka uru nā tō toto, mm. a, kīnaki ki nā toto o te paihamu. Mm. A, e, e, ho au a huri tono atu koe hei paihamu. e, kei te maumā rāua, mēnei, mēnā kotahi wiki o rua wiki au e mahi paihamu ana, mm. hoki rau mai koe ki te kāina, a, kua whēwhēhia koe, ne? Nei rā mō mō mea. Enari, uh, hea nā pukena? Ka ako e nā, e nā, e, e wō kaimahi. Oh, i te tuatahi ka roha ki aku i te timatanga i te rima karaka. Oh, wena tu.
He, no, he, tēnei rea nei a mātou nei. He, wena tu, i au i nāi nei, e kai, rima karaka, ko tīmate te mahi ki nā mahi tuhituhi, rātu, rātu. He, E ohorama mai te ao kua mutu kei te kaupapa ra. e kōrero rā ahau, tairanga mai te tangata paihamu ko tata kei te mutu nā mahi. Ka mea mai ki ahau, oh, ko tata kē nā, nā paihamu i te mutu, me tā, ko tata kē. Uh, kei te heri atu koe i awi a maki tāna rei nāne ki hokona mai koe. no, no, no, e, koina, hea nā puke nā kā kohia. Tētahi mea rerekē o tēnei kaupapa, kei te, ka kore mātou e whakamahia te paihana. So karekau he paihana mm. i roto i tēnei mm. uh, kaupapa. Uh, ko, te, ko nā ah. taputapu ah. hou, nā hangarau, ah. nā uh, ētahi atu i, i, i hanga, ka uru ki tēnei kaupapa, ka taia uh, te whakakoringi ana paihamu i te kore uh, paihana, i, e, mm. i te mm. tarore anake mm. uh, me ētahi atu um, taputapu hangarau. Nō reira, uh, koe rā pia te take, kāore uh, e hare te take me Me oho i te rima karaka i te mea kua whakaritea ēnei ara tarore me ēnei hangarau taputapu nei. Uh, he kia...
harore tāu e kōrero nā? Tarore, ai, ara, ah, yeah, yeah, tarore. He, he aha tērā?
Uh, te trap me kei. Te oh, te, te, te kati ne, ai hopi. oh, te kati, oh, okay, ai. okay. He, um, he pouaka ne. Ae, oh, ko etahi he pouaka, engari mm. ko te nuinga o na tarore uh, e whakamahi ana uh, ko na leg hold traps. No reira ka tu penei na i te, uh, i te rākau. Kei ako he whakahua o mua ua mea? Uh, mo enei, mo enei na, uh, ka, ka penei te ahua ki te rākau, mm -hmm. ka, ka Ka whakamau ki te rākau, Ai, ka whakamau ki te rākau.
Uh, me tētahi uh, rākau anō, ki te papa. Nō Aha. reira, ko tēnei, nā tēnei, ka kore nā manu e hikoi ana i te papa, e, e whai raru ana i ēnei Ah. taurore. Nā kiwi, nā weka e rā momo. Ai. Ko, he ārai, ā, mō, mō nā paihamu anake ēnei. Nō reira, ka, ka kitea rātou i tēnei, ā, he mea e, e uh, ah. ka kiti ai te paihanu i tēnei, e, kare he, uh, he kai e rā momo bei, uh, ko tēnei anake mō nā karu, he pai noa mō nā paihamu i te mea uh, he hiahia noa tā rātou ki te kimihia ēnei momo mea. Mm. Kare, he, oh. kare he tēno te, take ki te... Ko te, ko te kupu pia, um, kai rere a whātaretare ana. Nā tā rātou...
Um, Ai, hiahia, ka, ka piki i te rākau rā, ka, ka hopukina a, e tēnei e noho ana ki roto. Ah. Tērā rā, ka mōhio koe me pēhea te whakarite, mm. a, ka hopukina i tōna waiwai. A, engari, wai hoki, i tēnei wā, kei te whakamahia ēnei, he zip nodes tēnei, ka noho, ka, uh, kei raro rei, Ai. tēnei nā. Uh, Ka mōhio, ka whakamōhiotia mēnā kua hopukina tēnei, oh. ka whakamōhiotia uh, mātou e tēnei uh, mēnā kua hopukina tētahi paihana. Hangarau, Ai.
ko te ao, tērā. E, whakaokia mai, whakaokia mai, um, kia kōrero tāua. E tēnā ho mai te, te, te mea mm -hmm. a tēnā. Tēnei? so ko tēnei nā, mm -hmm. ka tēparatia ki runga i te ara e piki Ai. mai ana te paihamu, ne? Ai. Nā, ko te mea mā nei, tēnei mea Ai. mā, ko tēnei hai titiro atu Ai. ma te paihamu, ka whakaaro te paihamu, Ā, he aha hoki tēnā? He aha hoki tēnā, āe, āe. Ā, ā, ana, nō reira, karekau noa iho he, he paitini, nē. Āe. Koinei rā te ao hou, nē. Ā, ana, ka titiro atu te paihamu, i a ia e hīkoi atu ana Āe. ki runga i te ara piki atu rā, Āe. ana, ko tēnei ka mau ki tana waewae, nē. Āe. Nā, kai te kite ake au tēnei momo kati e te iwi, arā, e, e, e, e, e, rā. Tūtuna ki. Ā, ra, ki tērā ana, karekau he niho, mm. ne, i te wā i a mātou e mahi pai hamu ana, he, he niho kē mō nā kati nei, mm -hmm. ne. Mm-hmm. Hei, te makai te mana ake tia rā te pai hamu. ne. Ana, ana, tēnā homai anō yeah. tērā nā e, e, e tēnei, ā, nā, ko te mahi a tēnei nā, ne, mm Ā, kei whea te, ka, ka, ka nēratia tēnei. Ā, te rākau kei ko.
Tēnei taha, nē? Me te, ā, me tētahi, ā, rākau anō ki ko rā, ki te papa. Āe, āe. Mm.
Ana, ko te, ko tēnā taputapu kei Anō, raro, nē? kei raro rā, āe. Ana, kei raro nā ia. Āe, nā Ana, tētahi magnet i ko, hei ka, hopu, nē?
hei, āe, ka, ka mōhio tēnei kua hopukina, ā, te tarore nei.

ā, i, i hanga tēnei momo hangarau. Nō reira, ai, ka haere ki te zip outpost system, ā, ka haere ki a mātou, mēnā waea nei, ai, ai mā runga e a Trap NZ, ā, ka ai. mōhio, ā, oh, ko taua tarore, ko taua tarore, ā, kua hopukina, ka haere tōtika ki ērā, kāre he take ki te hīkoi nā ara, Katoa i a te rā, i a te rā ki te kite.
Engari he pai tonu ki te hīkoi i te ara. Kia, e, e, e, he tika, he tika ta, tēnā. Engari, e, ki au nei, ka rehe he o te hīkoi. Ne? Ai, tika kia, tau. Kia pakari ai te hine naro, mm -hmm. te tinana. A, e, taku hīkoitanga, i, ara, i tērā atu wikira, i ērā wikira, mm -hmm. i, i, i, nā, i nā pukera. Pau kē taku hau, ka rawe kē, nē. Anō, koirā tētahi, koirā i pai ai i ahau te paihamu, te mahi paihamu, te patu paihamu, i te, i te mea hoki, kai te wāhi kotahi koe haere ana i nā wā katoa, ka motu, ka tino mātau koe ki nā taha o aua hiwi rā, nē. E, mīharo ēnei mahi, a, a, mīharo, um, ko te mea, Uh, ko tēnei, nā tēnā nei, humai anō tēnei. Tēnei?
Nā, uh, nā mā mm. tēnei nā e te iwi, uh, māna e whakamohio atu, kua mau te paiham, ana kua tukuna atu a roro hiko nei, uh, uh, ki runga i tā koutou papa, mm -hmm. ko te zip ahara nei te inua, mm -hmm. ana mā tērā, ana kua tukuna atu e tērā ki tō waia, ne? Mm. Ana, kai reira e ki atu ana ki tō waia, E, kua mau rā i a koe he paihamu. Ai. Miharo. Ai. Miharo. And kei awangawanga koe, uh, kei te, um, kei te hikoi tonu rātou, uh, nā kaimahi i runga i te whenua. Hoi, ko te, ko te nui pē o te whenua, uh, ka, ka taia te mahi pēnei i te, uh, me te kore paihana. Ai. Nō reira, ka taia te nui o te whenua uh, mō tēnei kaupapa i te ina kaimahi anake e hikoi ana. Ka whakawihia tā koutou mhm. kaupapa e te iwi kāre rata ki te 180. no. Koi rā tētahi pakanga nui. Mm. E, a te kāwanatana ki roto i te. E te iwi, e, koreke he paina o te haramai o tēnei kaikōrero i tēnei mm. rā ki te whakamārama mai ki a tātou He aha te mahi a Korehāhā Whakahau? Nui atu nā mātaurana kua puta i tēnei ata. Ka mutu mēnā whakamārama hoki, he, he mea hou katoa wēnei. Ka mutu e, e Merenia, koinei te rangahau, nē? E, he, kai te rangahau koutou, kai te titiro koutou, kai te pātai koutou, e, me pēhea rā e whakahoki mai ai, arā, te kupu a, a te kei Merito, te hā ki te whenua. E te iwi, noho pai mai ki o koutou kaena, kua mutu ake a māua kōrero i tēnei wā nei. Tēnā koutou, tēnā koutou. Mm. Merenia, kai te hoki mai anō koe. Ka pai. Ka pai tēnei kōrero me wō kaupapa i te. He kupu whakamutunga kai a koe? Oh, tēnā hoki te mihi ki a kōrua, otirā ki te kaupapa, a te whakatauki, whaka, a, takoto e, e koro kai anō, a, nā te, um, nā te uh, nāruru o nā whenua maru o Ngāti Awa ka noho momoha nā taonga koiora, taonga tuku iho hei oranga whānui mō nā whakatipuranga. Ing koia ko te kaupapa nei. Kei runga i tā koutou pukapuka te whārangi tuatahi taua whakatau. Taonga nui tēnei. Kia ora mai e te iwi, kua oti ake tātou mō tēnei wā.